Mejlisimiň gün tertibimize esasy käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere serederis. Hormatly Ministr Kabinetiniň agzalary, men Mejlisiň başynda esasy sizi we ine, siziň üstüňiz bilen mähriban halkymy Ýurdumyzda ýetip gelýän Alymlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Ylym we ylmy tehniki ösüş ata Watanymyzy dünýäde ösen öňdebaryjy ýurtlaryň hataryna goşulmagynda örän uly ähmiýete eýedir. Soňra-da biz esasy Berkarar döwletimizde ylmy ösdürmek, alymlarymyzyň esasy ylmy barlaglaryny bir örän möhüm, geljegi uly bolan ugurlara gönükdirmek, ýaşlarymyzyň ylma bolan höwesini mundan hem beýläk artdyrmak boýunça köp işleri amala aşyrýarys. Ylmyň gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmak, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan hem beýläk berkitmek, ýokary derejeli ylmy işgärleri taýýarlamak, umuman, ylym ulgamyny bir döwrüň talaplaryna laýyklykda özgertmek, ine, biziň bir ylmy ösdürmekde öňde goýýan esasy wezipelerimizdir. Şu wezipeden ugur alyp, biz alymlarymyzyň ylmy barlaglaryny bir netijeli alyp barmaklary, ylymda uly üstünlikleri gazanmaklary üçin ähli zerur şertleri hem döredýäris. Biz geljekde hem ylym ulgamyny hasam kämilleşdirmäge, döwletimiziň ylmy kuwwatyny mundan beýläk hem artdyrmaga gönükdirilen özgertmelerimizi yzygiderli dowam ederis. Men sizi we siziň üstüňiz bilen ähli mähriban halkymy, alymlarymyzy, ylmy işgärlerimizi ýene bir gezek ýetip gelen Ylymlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Men size we Alymlarymyza hem ylmy işgärlere Watanymyzy mundanam beýläk gülläp ösdürmekde, halkymyzyň her bir raýatynyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen täze-täze ylmy açyşlary hem tüýs ýürekden arzuw edýärin.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçmek bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy Muhammedowa söz berdi. Wise-premýer özüniň gözegçilik edýän ulgamlarynda işleň ýagdaýy, şeýle-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görlen çäreler hakynda hasabat berdi. Bu babatda öňde durýan wezipeleri çözmek boýunça anyk tabşyryklary berip, döwlet Baştutanymyz şeýle-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň garamagyndaky möhüm desgalarda alnyp barylýan işlere berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli Liderimiz ýurdumyzda halkara derejesindäki çäreleriň hemmetaraplaýyn ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek barada-da wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Soňra Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Nurberdiýewa milli kanunçylygy kämilleşdirmek, ýurdumyzda häzirki zaman halkara hukugynyň umumylykda ykrar edilen kadalaryna laýyk gelýän kanunçylyk-hukuk binýadyny kemala getirmek boýunça geçirilýän gündelik işler hakynda habar berdi. Döwlet Baştutanymyz täze taryhy eýýamda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we umumylykda ykrar edilen halkara kadalaryna laýyklykda, milli kanunçylygymyzy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigini belläp, ýerlerde deputatlaryň öz saýlawçylary bilen has ýakyndan gatnaşyk etmeginiň, halkyň saýlanlarynyň derwaýys durmuş meselelerini çözmäge işjeň gatnaşmagynyň zerurdygyny aýratyn nygtady. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasary Goçuýew garamagyndaky düzümlerde işleň ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň maliýe-bank edaralarynyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi. Wise-premýer Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sebitleýin meýilnamalaşdyryş geňeşiniň nobatdaky ýigrimi ikinji maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk hakynda-da habar berdi. Şol maslahat şu ýylyň on birinji, on üçünji iýunynda Aşgabatda geçiriler. Garaşylyşy ýaly, duşuşyga gatnaşmak üçin Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalary bolan ýurtlaryň dürli döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary türkmen paýtagtyna geler. Türkmen tarapyndan maslahatyň işine maliýe, bank we statistika düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşar. Hormatly Prezidentimiz ykdysady ulgamy özgertmäge degişli kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň möhümdigini belläp, öňde goýlan wezipeleriň ählisiniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi türkmen döwletiniň dünýä hojalyk aragatnaşyklary ulgamyna mundan beýläk-de goşulyşmagyna, milli ykdysadyýetimiziň depginli ösdürilmegine hem-de Türkmenistanyň maddy hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam eder diýip nygtady. Milletiň Lideri maksatnamalaýyn resminamalaryň düzgünleriniň ýerine getirilişine degişli gözegçiligi üpjün etmegiň zerurdygyna ünsi çekip, Wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary syýasat ugrunyň dünýä bileleşiginde giňden ykrar edilýändigini nygtap, dürli derejelerde halkara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmegiň zerurdygy hakynda aýtdy. Hormatly Prezidentimiz biziň ýurdumyzyň geljekde-de gyzyklanýan taraplaryň ählisi bilen oňyn gatnaşyklary hemmetaraplaýyn giňeltjekdigini, sebitiň we dünýäň döwletleriniň arasynda ykdysady aragatnaşyklary ösdürmäge ýardam etjekdigini belläp, Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sebitleýin meýilnamalaşdyryş geňeşiniň öňde boljak duşugyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Meredow Daşary işler ministrliginiň alyp barýan işleri hakynda, hususan-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň Hytaý Halk Respublikasyna bolan iş saparynyň jemleri hakynda hasabat berdi. Bellenişi ýaly, türkmen döwletiniň Baştutanynyň Pekinde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň duşugyna hormatly myhman höküminde gatnaşmagy dünýäde Bitarap Türkmenistanyň uly abraýynyň bardygyna, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň, şol sanda esasy sebitleýin we halkara guramalaryň biziň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanmasynyň yzygiderli artýandygyna, türkmen Lideriniň alyp barýan oňyn, döredijilikli syýasatynyň ählumumy goldaw tapýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Wise-premýer hasabatynyň çäklerinde Owganystan meseleleri boýunça daşary işler ministrleriniň derejesinde on dördünji iýunda Kabul şäherinde geçiriljek halkara maslahatyna gatnaşmaga görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ýegeleýew häzirki wagtda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda durmuş hem-de senagat düzümlerini ösdürmek maksady bilen giň gerimde ýaýbaňlandyrylan medeni-durmuş maksatly möhüm ähmiýetli desgalarda işleň barşy, şeýle-de döwlet Baştutanynyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetiriliş hakynda hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz hasabat diňläp, Türkmenistanyň köptaraply ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge toplumlaýyn çemeleşmegiň, ilatyň durmuşynyň ýokary derejeleriniň senagat, ýaşaýyş-durmuş we medeni maksatly täze desgalaryň gurluşygynyň giňmöçberli maksatnamasyna esas edilip alnandygyny nygtady. Şol maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde eziz Watanymyzyň şäherleriniň we obalarynyň keşbi düýpli özgerýär. Häzirki zaman durmuş-ykdysady düzümleri babatda şäher bilen obanyň arasyndaky tapawut aradan aýrylýar. Hormatly Prezidentimiz bi meseläni dowam edip, Orta Aziýanyň iri işewür we medeni merkezleriniň derejesine eýe bolan Türkmenistanyň paýtagtynyň häzirki zaman, depginli ösýän şäheriň özboluşly keşbini özünde jemländigini nygtady, şonda gözellik we amatlylyk, binagärligiň öňde baryjy gazanan üstünlikleri, inžener-tehniki pikir we asyrlardan bäri dowam edip gelýän milli binagärligiň däpleri sazlaşykly utgaşýar. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Hojamuhammedow nebit-gaz pudagyny, himiýa senagatyny we balyk hojalygyny ösdürmegiň pudaklaýyn maksatnamalaryny amala aşyrmagyň barşy hakynda hasabat berdi. Hususan-da, hökümet baştutanynyň orunbasary hasabatynyň çäklerinde bäşinji, ýedinji iýun aralygynda Mary welaýatyna bolan iş saparynyň netijeleri barada aýtdy. Milli Liderimiz hasabat diňläp, Garaşsyz Türkmenistan Watanymyzyň ýangyç-energetika toplumyny, şeýle-de himiýa senagatyny we balyk hojalygynyň kärhanalaryny has-da depginli ösdürmäge degişli gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekdi. Häzir ýangyç energetika toplumynda pudagyň çig mal we önümçilik kuwwatyny berkitmäge hem-de türkmen energiýa serişdelerini daşary ýurtlara ibermegiň mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilen giň gerimli maýa goýum taslamalarynyň birnäçesi amala aşyrylýar diýip, hormatly Prezidentimiz energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň möhümdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz degişli ýolbaşçylara şol meselelere degişli anyk tabşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Seýit Kulyýew gözegçilik edýän ulag we aragatnaşyk toplumlarynyň pudaklarynda geçirilen işler hakynda hasabat bilen çykyş etdi. Döwlet Baştutanymyzyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda demir ýol, awtomobil, deňiz, derýa we ulaglaryň beýleki görnüşleriniň kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyldy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, Türkmenistanyň ulag ulgamlarynyň giň ýaýran sebitleýin düzümlerini kemala getirmäge işjeň gatnaşýanyny belledi. Muň özi ýurtlaryň ägirt uly kuwwatyny durmuşa geçirmäge we tutuşlygyna alnanda, sebitde durnuklylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmaga hem-de durnukly durmuş-ykdysady ösüşe ýardam eder. Bu babatda döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli ulag we aragatnaşyk pudaklaryny depginli döwrebaplaşdyrmagyň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi, Şol pudaklar dünýäniň iň oňat ülňüleri boýunça işlemelidir. Türkmenistanyň Prezidenti ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň tutuşlygyny alnanda, milli ykdysadyýetimizi depginli ösdürmek üçin uly ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu ugurda amala aşyrylýan işleň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ähli çäreleri görmegi talap etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Atoglyýew gözegçilik edýän dokma senagatynda söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ulgamyndaky işleň ýagdaýy, şeýle-de ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň düzüminde Hytaý Halk Respublikasyna bolan Iş saparynyň netijeleri we Türkmenistanyň wekilleriniň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň işewürler maslahatyna gatnaşmagy barada hasabat berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Kakaýew ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň düzüminde Hytaý Halk Respublikasyna bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, Türkmengaz döwlet konserni bilen Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň arasynda ýakynda gol çekilen Çarçuwaly ylalaşygyň ähmiýetiniň uludygyny bellemek bilen, mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Biz ýurdumyzyň energiýa serişdelerini esasy diwersifikasiýa ýoly bilen daşary ýurtlara ibermek syýasatymyzy yzygiderli durmuşa geçirýäris. Ýakynda Türkmengaz döwlet konserni bilen Hytaýyň Milli nebit-gaz korporasiýasynyň arasynda Türkmenistandan Hytaýa tebigy gazyň goşmaça möçberini ibermek boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky çalşuwaly ylalaşyga gol çekilmegi hem muň aýdyň şaýadydyr. Bul ylalaşyga gol çekilmegi energiýa serişdelerine baý bolan ine biziň döwletimiziň halkara abraýyny has-da ýokarlandyrar we goşmaça maliýe serişdeleriniň ýurdumyza gelip gowuşmagyna hem mümkinçilik berer. Elbetde, biz bu maliýe serişdelerini esasy berkarar Watanymyzyň mundanam beýläk gülläp ösmegine, Mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga hem gönükdireris. Men sizi Türkmengaz döwlet konserni bilen Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň arasynda Türkmenistandan Hytaýa tebigy gazyň goşmaça möçberini ibermek boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Çarçuwaly ylalaşyga gol çekilmegi bilen hem tüýs ýürekden gutlaýaryn.